Ah, sekuru ambosvika kudanga.
Wasvika kudanga? Eh. Kupi ikoko? Ah, kudanga uko. Un ungati endeso ikoko? Ah, ndi.
Avano mangara kuna mazinga. Edu. Ayu, ayu, ikabona nibata. Ayu, ayu. Ayu, ayu. Ndozvitakuenda manje kuna sekuru ndokuti chanopedza nyaya dzi.

Tauyawo sekuru. Mwana ikona zukuru shuga ndo andisina. Ai sekuru zvakaoma sekuru apa nyaya tauya nayo tiri padambudziko sekuru takatoomerwa tatouya nedambudziko kwamuri. Kana mukoromere nayo kumana nyaya iyo ndeyei. Eh nyaya ipo ndeyekuti uyu tine musikana atimukona musikana uyu eh. Eh, ane nhumbu akazvitakura saka tiri kunetsana manje uye uyu nhamo uyu ari kuti nhumbu haisi yake ari kuti nhumbu ndeyangu saka tatitega nyaya chetiendeko eh. nhumbu inokaita yako ndeyanhamo here kana ndeyako ndeyauyu ah, ini ndahangu sekuziva kwangu ndeyanhamo wo
nhamo nhumbu ndeyani tisatenda kuuresa bvuku uyu atisoziva kwake nhumbu ndeyangu mhm. ngambototi aive neni here mukufamba kwataita eh, jisananguro yevavo zvikuru kuti ndiore kamerameni here andivango refu eh, munoziva chinoitika chakazoitika sabhuku eh. yakaitika ndeyekuti uyu mukomana uyu akatanga kudanana nemusikana uyu inini bva ndazoteera mumashure make ko kana iri yako ah, ipapapo handifunge kuti ndeyangu sabhuku bhozi inini ndakatozodanana nemusikana uri uya atone nhumbu kudhara musikana musikana zviri kutaurika izvi ndizvo here zviri kutaurika izvi
iwe uri kuti nhumbu ndeyani nhumbu ndeya ah, Ah, unongotaura nhamo here? Ora, nhamo nhumbu ndeyani?
Sabhuku ah, ndina ruzivo nazvo. Ko unogoti hauna ruzivo nazvo nei? Ini panoita zvinhu izvi takadzivirira. Mama kadzivirira?
Chokwadi.
Ora iti muzukuru.
Iyo kari dzango vane magurovosi yairire here?
inorira by sound ainasobuda aiwa hatisu bviro yekuti airi kusaya sound ainasobuda zvafana nekuti iwewe ukarara nemunhu handiti iningi sound iyoyo yauri kutaura iyoyo handiti ka mwana anoda kubuda ari primicha toti sound ainyasobuda sabhuku
sabhuku handisi mazviri pai zvatombozvisiya kana uchidaro uri kuti nai muzukuru ukakwira mubhazi rakazara ukakwira mubhazi rakazara haubhatare here ndinobhatara saka uri kuti iwewe muzukuru wangu nhumbu ndeyako wekona kuramba zvinhu zviri pachena kweta yangu sei aiwa muzukuru aiwa muzukuru wauda kutotitengereza ndinodanonhu akawanda uku aiwa kudana nakawanda ka zvakadana nakawanda wani wacho ndiwe ka handiti ah, ipapo sabhuku manje dhipi rikapindwa nemombe dzakawanda azvipe zvikwekwere zvinobva saka uri kuti muzukuru ah, sabhuku mandomeseramukadzinde wako tatopedza nyaya tatopedza nyaya tina vana nge kumbotaura ande kumba kunyumba zvedu musikana enda kumba kwana ningu
Alright, sabhuku maita basa magadzirisa nyaya iyi. Ati yo ufunga ti yo wainditi nhumudzi yako. Nhumudzi yako nhambo. Wati yo chi yako. Yako. Udanichengetesa mwana wako manje. Udanichengetesa mwana wako. Iwe nhamo iwe weka. Nhamo udzikame undinyare nhamo wazvinzwa. Undinyare wazvinzwa. Wandizvinzwa. Undinyare nhamo.
Nayo nayo.
Nayo baba. Nayo nayo.